Yes. Kawuono akelo nu wendo moro manyien kae. Kawuono wan gi wendo manyien. Hmm? One of the best. Ah, ah. To jatelo be koko donjo. Ah, bed mos ba to pok introduce it isechako kiere ere. Ah. To ka donjo kama, yige ni welo koko donjo. Okay. To mondi iwacho dholuo maler nang'o no bwana. Kwani in ga jaluo? Ati waduto jonam. Okay, okay. Koro iwacho ni in iluongi ni ng'a? Mi jogi nyingi, mi jogi nyingi brief introduction mari. At least dong mondo jopiny ong'e ni wago mbaka gi ng'ano. Obiro gi kierere mang'eny lakini asetuliza. Koro Nyisa nyingi ni iniluongi ni ng'a? An iluonga ni Oga Obina, jomoko be denda ni Oga the Top. Oga the Top. Okay, okay, awinji, awinji. Pakruok ema ng'eny godo. Hmm? To iwacho ni iwacho ni waduto jonam. In janam mawuok kanye? Aja Kisumo, ja Karateng kanyo, ja Kaplak. Ilor lela, Maseno kanyo, mane gweng'wa. Oh! Apa no winjo, winjo kuma wuoke. Eh? Koro jo around kanyo, surrounding kanyo, ng'enu gi jirani moro ma serious. Winjo ema winjo ni odak town ka dak moro modwanyore. Ba, awinjo ni in town kaendi dak midak godo yani en ena show off lakini gima in go te onge kata makao ma in go onge. It is true I have a Land Rover and I have a landlord. Bwana uti Land Rover gi landlord. Eh, retie ndi beri gari tionge ot. Bwana utaendesha nyumba ukienda Naivasha. Nyumba ukikufa watakujengea bure bwana. Ah, kanya buro loya. To koro eh, ngima ngima midake ni ba an ma dong ngima ma kimia to Nairobi ka a- adar arik adar. Omera eat your man. Cham pesa ni bwana. Haya. A- Agolo pesa no kanyo. Pesa mathis no ka save bwana. Nyumba ukikuba watakujengea bure bwana. Ah, ah bwana, in mari no ano kala rito mondo atho bwana. To nying nying mi ma ng'ino ok nyingi ma en nying industry nying ni joma nigolo nying ni kanye Jokisumo! Anere ah, kaka Jokisumo nyalo mi nying jo Nigeria bwana imbe ko ida tero amarach. Ka donjo kama, yinge ni welo ko ko donjo. Bwana to. Hey. Omera jomoko rwakre bwana. Sudno mano to nyiewo kanye? Sut arwako, sut moidho ndege. Ha? To wuoche? Owoche, ni nyanga nego. Ai, ai, ai, ai, omera ni loya, omera ni mara ni to kikomba kae ma wachope ma, eh, in meki moidho ndege kata kia. Wang'ong'e ngima. Lakini is okay, ngima no bedo ok rach. Kakaneni angeni gomba e gomta gombi lakini yeye an ngimano pesa no ng'eny ma okay gomta gombi dong' ng'eni gomta gombi kwanza taino hey. ayadeyo achalo oche man mada keti ka jopiny onewa lakini uh, eh, to of late of late isebedo kitrend gi nyarabandu cha eh, eh, eh, i- i- in kode gi kwano mane Ah, ah, we nyiero bwana. Ang'o mi ang'o mi yiero nyathi ne iji? Eyo be, nyathi nokado. Ah, ah, onge wach. Hey, to ni ma- nyathi nokalo. Nyathi noginda. Oketho wiya. to noketho wi. Okay, kara tieknwa show, tieknwa show, tieknwa show koro. Huh? Next time wena nikiduoge show ka tibro miwa details on kaka mpango ma in godo gi nyarabandu no. Koro kik ilal no, kik ilal no, abro gochoni. Mm, jopiny omor kowinjo kuomi. Eh, en mana kamano. E kaka wapange ka mos mos. Ok my people, kawuono ne wan gi wendowa ma iwinjo nyinge Oga the top. Eh? Yeah, koro oh, the show was nice. All right, there you have it. We hope that you've enjoyed the video. So kindly subscribe to this channel. Now